Сыгынахтаах аартык иккитинчи силбэбиир улуустааҕы күрэх кыайыылаахтарын ааттыыр үөрүүлээх чаас пытыынын саҕалыыбыт. Эгэлгэ Дьэрикээн оҥоһук номинацияны туттараргар ыҥырабыт Таатта литературнай-художественнай музей директоры Владимир Дмитриевич Тапыровы. Эгэлгэ Дьэрикээн оҥоһук аат иҥэриллэр Варфоломеев Афанасий Афанасьевичка эҕэтилээн бэйэхэй анал аат иҥэриллэр эгэлгэ дьэрэкээн оҥоһуктуя Орлосов Владиславка анал аат эгэлгэ дьэрэкээн оҥоһук иҥэриллэр Андросов Олегка номинацияны ааттыырыгар ыҥырабыт жюри председателин Николай Моисеевич Мордовской бүгүн буола каламмыт ааспыкка дөлүңөр көрбүппут наһаа сиппи хоппут бэйэм даҕаны манны буолуу дии санаабытаҕын оннук үлэлэри көрөн сирдээҕин соҕан турабын онно киһи сөҕөрө баар бу кырдьык эрэллэр эрэллэргэ тоҕо диэтэххинэ бу эһиги тэрийбит манны проеккыт биитии үчүгэй маастары ылан иккилии оҕону сыһыаран бу инникитин биэс сыл проекта маннык үлэни тэрийбикиттэн мин үдэҕин үөрэбин уонна долгуйабын Уран оҥоһук диэн аналаах иҥэриллэр Актыслава Владиславовна Аргунова Маннык аналаах иҥэриллэр Аргунова уонна үһүс бу хамаанда үһүс сирэнигэ Назара Антоновна уонна барытыгар өссө үрдүк ситиһиилэри инникитин баҕарабын Сыгынахтаах Аартык иккитэһин чэһирбэбиир улуустааҕы күрэх үһүс миэстэлээҕин биллэрэригэр ыҥырабыт Алмаас-Эргиэнбаан Таатта улууһунааҕы салаатын специалиһын Георгий Афанасьевич Толстякову Бороҕорун Сыгынахтаах Аартык мас уустарын күрэҕин үһүс миэстэлээх номинанта буолар буоларын билэрим этэ Лопатин Василий Васильевич

Таатта улууһун баһылыгын солбуйааччытын Изабелла Александровна Сивцева. Иккис үрдэл, талба талан, ааты. ыллылар Попов Василий Еремеевич хамаандата. Халта талаана. Баһаамысылар Сыгынахтаах ардык икки тыһыынча сүүрбэ биир улуустааҕы күрэх кыайыылааҕын аатын ааттыырыгар ыҥырабыт Тааттатааҕы эрэл сокуоннай саастарын ситэлик оҕолору чөлүгэр түһэрэр киин директорын солбуйааччытын Лена Дмитриевна Ковлякова. Күттүү күрэх кыттааччылара, тэрийээччилэрэ барыгытыгар махтал! Кэнники сылларга бу күрэхпит өссө тэнийэн, өссө сайдан, өссө элбэх кыттааччылар буолуо диэн эрэнэбит. Онно сыгынахтаах аартык мас уустарын күрэҕин маҥнайгы үрдэр кылаан бириис

Анал бирииһин туттарарыгар ыҥырабыт Саха Республикатын норуотун маастарын хомус ууһун Эдуард Эдуардович Тарабукина. Чөкеһэ оллун үндүөдьүктар кыттааччылар доҕоттор мин бу бэм приз турдум хомус Бу тугу күрэхтэһиини көрөммүн үөрдүм аҕай, сэҥээрдим аҕай. Эн эһиил эмиэ бэйэм кыттарым дуу дии сылдьабын. Маска холонон көрүөхпүн баҕарабын. Уонна туох тимир быыстара диэн эмиэ туора быыстапка оҥоруохпутун сөпкө. Туора күрэхтэһии уонна манна хаалар курдук тимиринэн, ким тугу сатыырынан эмиэ Суолан омоллоон айымньыларыттан ылан бу Таатта уһуруйааччыларын дуу ити курдук этиилээхпин этиилээхпин ити курдук уонна бу кыттыбыт кытта уустук үлэҕэ тугу сөхтүм Киславалаах уонна айколаах кытталларыттан уустук кылаай үлэ буллаай бары дружбаларын проповеддарын тута сылдьалларын көрөм. Онно кинилэргэ бу анал приз оҥордум. Хомус кини семьялары. Ону хомустаан иһитнэрим. Бэттэх кэлинэрэ. Хараххата имин онно бары хомус дии

Айар талааҥҥыт сэттэ кустук өҥүнүү онньоотун. Саҥаттан саҥа сүүрээннэри арыйыҥ. Талба талааны модун кыаҕы бииргэ холбоон, айыҥ, тутуҥ, дьоллоох буолуҥ. Аныгыс көрсүөххэ диэри.